Bi vê paşgirê di zimanê kurdî de çi ye, çi wateyê lê bar dike, çima me navê çalakdar lê kiriye, em ê niha bi hev re bibînin. Ji ber yan dest dersa xwe bikin, qelem û deftera xwe derxin, ez bawer im hûn dertêxin ji xwe ev bê qelem û defter nabe û wekî dijî. Vîda me heta bi dawî bişopînin, hemî vîdyoyê me bi hev re bişopînin. Ev ders e, wekî xelekê zincîrê ne, yanî gazin tên kirin yan jî rexne tên kirin dibêje em vê fêm nakin an jî me ev fêm nekin. Hevano divê hûn ji destpêkê vîdyoyê me bikevin heta bi dawî werin.

Bibin abone yên qenala me, ji bo qenala me mezin bibe, bike gelê kesa em dest pê bikin. Niha di beşa yekê de.

Di kîjan peyvê de dengê tiyêj devê we derket, hon behsa çalekiyekî dikin, ew çalekî sembolîze dikin. Ev di nav peyvê de, di destpêka peyvê, di gewdê peyvê û di dawiya peyvê de her çalekiyê sembolîze dikin. Ya li vê din ha îş îro em li ser bisekinin, çalekiya paşgira sazken e. Em bê palek, me ji ber wê gotiye çalekdar, paşgira sazkera çalekdar. Ha, qewl û pîvanên wê çi ne, qanûnên wê çi nin, em niha bi hev re bibînin. Me got di navdêra û çale berjengan de tî ye. Ji xwe navê elfabayê jî tî ye, hûn dizanin tî ye. Di kardêran de te ye. Yanî safî ye em dibêjin, te. Kurdî tî. Li vê dê kurd navek e. Navê komek mirov. Ji komek mirov re tê gotin. Ê li vê dê heman no me di paşgira Sazkera Aydî de dîtibî, navbenkar e. Ne paşgira sazker e. Di vê rewşê de navbenkar e. Navbenkartiya çi kiriye? Aydiyeta paşgir Bi nav re çê dike. Ha, me got kurdî tî. Tî çi kir? Tî navê kurd, vê dê navekî kurd, navê kurd derbazî çalekiyê kir. Giştdar kir. Vidî camêr heye. Camêr berjengek. Berjengekî qencî ye. Ciwan mêr. Berjegê kê qencî ye. Ji sedema li vê dê berjeng bi rayê xilas dibe, î nagire. Qanûnekî ew ye û sahayê ev deryayek e, wenda bi hezara sal, deha sal mirov ser bixebite. Îta em deryayekî ya ziman re rûbirû ne. Camêr, tî.

Camêrtî êdî nabe ji ber cengtî dikeve. Li vê dê xweser, taybet em dixwazin ser berjengê xweser bisekinin, heva no li vê dê xweser berjengek e. Xweser berjengek e, navek hevgirtiye xwe û ser pêk tê. Zaten xweser û serbixwe û serxwebûn hemî wisa ne. Nav û xwe û ser ti cihê wan tê guhertin. Meselen vêdê xweser e, di ser di ser serbixwe de ser û xwe cihê xwe hev diguhere. Tiştêk din nîne. Xweser. Tamam. Çi ye? Berjeng e. Ji ber ku em bi kar pir bi kar tînin em dixwazin kêmeyekî wisa ser bisekinin, hebûna no. Bi vê wesîle em dixwazin qanûnekiya ziman jî ji hev re zelal bikin. Dema ev li vê dê dibe xweserî, aîdiyeta xweser bi xwesertiyê ve tê çêkirin, ew bi xwe nîne. Ez mînakekî bêjim, dibê ev çav, dibê çavên xezalî. Niha li vê dê xezalî Çav aidiyeta xezanî girtin e. Ya esas çav e. Ha çavê spehî yê çavê xezana spehî yê em dizanin xezalî. Xweserî jî wek hez e. Dema îtî dawiya wê em ji hev re re bêjin xwese.

Ew qismek pir piçik dîsa jî aydiya tê çêkirî em alê dê bîye nav em bêjin xanî, rojî. Welhasil nixwe her berjenga çêdike. Li vê dê em bifikirin li cihekî pergalek xweser heye. Ya pergala em dixwazin em dişipînin wê pergalê. Ne ew bi xwe ye. Em dişipînin wê, aidiyeta wê bi wê re çê dikin. Bi vî awayî xweserî tiştekî wisa ye, xweserî ne navê heyînekî ye. Ne nav e, berjeng e. Ne navê heyînekî ye. Ji bo bibe navê heyînekî, lazim e li vê dê tî bigire hevalno. Tî. Xweser Tî, di kurdî de bi giştî di vê qadê de şeş tî tê kirin. Ji nal de nayê nivîsandin. Ev berjeng be çêdike, ev nava çêdike. Ev ji nava nav û ji berjenga jî nav çêdike, ev ji nava berjeng û ji berjenga jî berjeng çêdike. Ev aîdiye, ev çalekî ye. Gihîştî. Ji ber wê niha em li Rojavayê Kurdistanê pergalek xwesertî heye. Ne xweserî. Pergalek xwesertî heye. Xwesertiya Rojavayê Kurdistanê, pergalek xweser, xwesertî, dema te goh xweserî, em bêjin pergalek li vê dê heye nav li nehatiye kirin. Ama em bêjin ev pergal xweserî ye. Çi ye? Pergalek xweser heye? Ne ev. Pergalek xweser heye. Li wê dê ya me dimîne wê. Ji ber wê li vê dê şaştiyekê mezin tê. Mesela em dibêjin împaratorî. Şaş e. Împaratorî tiştekî aydî împarator e. Nabe navê sîstemekî, navê heyînekî nabe. Çinkî dibe berjeng. Împaratorî berjeng e. Ji bo bibe nav, nav derbazî çalakiyê bibe, lazim e tu bêjî împarator tî. Tî heye li wê dê. Ferka wê heye, ferqekî pir cidî ye. Tê gihîştî. Ya din jî Paşgîra sazkera çalakdar, Peyvê çend paşgîrên sazker girtibû li dûv hemiya tê nivîsandin. Tu paşgîrên sazkerên çalakdar li dûvê nayên nivîsandin ji ber ku ew xalê datîne. Nav û paşgir û hemî tişta derbazî çalakiyê dike. Mîsal me li vê dê civak. Civakê aydî girtiye. Civakî. Piştî hingê van girtiye civakîvan. Piştî wê tî girtiye. Civakî van tî. Piştî tîyê paşgirên sazker nayên nivîsandin. Paşgirên kêşanê tên nivîsandin em bêje ferdartî û zaman û tiştê wisa lê tê barkirin ama Piştî wê paşgirên sazker nayên nivîsandin. Em derbazî beşa kardêran bibin. Kardêr, kardêr. Cara me gotiye em dubare bijîn. Fîl a tirkî. Fîl. Mamosta Celadet Bedirxan jê re gotiye lêker. Me belê niha jî gotibî. Li gor pîvana ziman ne rast e. Ji ber vê me jê re got kardêr yanî ya kar di dêr e. Kar li tê lê tê barkirin. Wî awayî de me got Na welo temaşe bikin. Em ji vê re dibêjin fermanî. Yanî hatiye wergerandin. Tirkî jî dibêje emîr kî bi filan. Bihêle. Ez ji te re dibêjim bihêle. çalakî pêk nehatiye. Pişt çale peyvê tî girt û çalakî pêk hat. Di kardêran de ye wisa. Bişû çalakî pêk nehatiye. Şişt çalakî pêk hat. Bigire Çalakî pêk nehatiye. Jixwe em dizanin vê dê koka peyvê gire bi da çeke e herek dartiyê çêdike yanî em bêjin tawandeke girin vê dê dimîne. Selê gireke ye girê çiyare jê dibêjin gir ha gir bigire Divê dî çi dike? Ya gir derbazî çalakiyê dike çi ye? Girt. Bikeve, ket. Were, tê. Bikişîne, kişand. Bişewitîne, ne. Bişewitîne. Vê dî jî tî heye temaşe bike. Bişewitîne, şewit, tand. Tand. Di zimanê kurdî de yanî min ku gava dijî got deryayek e. Bi hezar û yek quralên wî hene, hemî pîvayî ne. Yê ev ziman çêkirî hemî fîlozof û zanyar û kesên kesnedîtî ne. Wê dê feke here, çû. Ne, qanûn ne wisa dixebite. Çû. Çû çi ye? Can çi bî derbasmend bî. O çiye dema te dawiya peyva berdewam e. Derbas bî o. Dewam dike. Li vê dê qanûn wisa dişuxile. Li vê dê qanûn bike, kir. Li vê dê tevger tê. Tevger e. Li vê dê zaten bide. Da bi xwe dayînê sembolîze dike ji ber ne bi vê qanûnê dişuxile. Çalakî nîne. Dayîn e. Çiqas ew bi xwe wan tenê tîpê tê warkirine Musa ji ber wê dibêje vê dê dayîn heye. Ji xwe ev dayînê sembolîze dike vê dê dayîn e. Li vê dê çi qewimî ye? Li vê dê da çeka bi û vekara de hatine gel hev dibê bide. Vê dê da. Ma got li vê dê tî çalekdar e, ji navan nav, ji berjengan jî nav çêdike. Ji ber wê nikare ew în nikare di paşgiran de cihê xwe li hev biguherin. Dema cihê wan li hev bê guhertin wate dikeve. Mîsal em bêjin vê dê sittî heye vano. Sittî. Ji bo tu navê Sitî derbazî çalakiyê bikî, di lazim e tu bêjî Sitîtî. Ya dî hêstî heye, pir tê tevlî her kelîmeya wan no. Hês, hêst. Kî hatiye vêdê, biye duygusal. Dîsa tîme lêvar kir biye doygosallık like ev her tim like doygosallık hani lazım e wisa ware bikaranî heva no i û tî pir tên bikaranîn. Niha bêjin. Meşa Gulê, me nivîsandiye di pirtûka de jî, Meşa Gulê, mêranî ye. Meşa Gulê bi borîna ev navê taybet e mezin tê nivîsandin. Meşa Gulê mêranî ye. Mêranî vedê çi ye hewa no? Erkeksî. Heval dibêjin, hevalin dibêjin hûn bin tesîra zimanê tirkî de ne. Hevalo tesîrtîya zimanê ku tirkî ti tirkî difikirî bi kurdî dinivîsî. Ya me em bi kurdî difikirin. hewl didin ji bo were fêhnkirin hin tişta wergerînin tirkî ji ber ku temaşevanên me herî baş tirkî dizanin ji ber wê ye yanî ji bo em hev bidin fêhnkirin li xwe çi têkiliya me û bi tirkî re nîne. Meşa Gulê mêranî ye. Mêranî çi ye hevalal vê dê mêranî erkeksî sî. Heh. Meşa Gulê mêran tî ye. Meşa Gulê mêran tî ye. Li vê dê Meşa Gulê erkek çe. Dir. Erkek çe. Erkeksi, erkek çe. Ji ber wê li her derî ev ji hev cuda ne. Lazim e em wateya qanûnên ziman bizanibin. Yanî hema î di tê em î, î ji devê me derdikeve em dibê î rast e, tî derdikeve em dibê rast e, wisa nabe. Her yek ji va qanûnek ya wê heye. Heke meşa gulê mêranî ye, meşa gulê mêrantî ye. Wekî din andin. Pêveka lêkera demê borî tê binavkirin di dibistanên me de niha jî tê dayîn. Andin. Em bêjin andin. Andin çi ye? Andin dibêjin şewi tan din. Alwêdê ev jê veqetandine biya andin. Anî? Tiştek wisa di zimanê kurdî de nîne. Yanî andin, şewitandin, weşandin, kelandin, rijandin ev heye. Lê qanûna wê ne andin e. Dixwazim vê bêjim. Qanûna wê ne andin e. Temaşe bike. Me got çi? Şewt. Şewitand. Şewitand. Tand. In. Temaşe bikin.

Şa weşandinê li vê dê çalekî girtiye, çalekiyê jî giştdartî girtiye. Weşand din Di zimanê kurdî de ahengê de dikarin cihê xwe li hev bikwerin, di awazê de ne di wateyê de. Ew jî tî û dan e. Dema Peyv bi tiyê xilas dibe û paşgirekî digire, yanî tê tawandin, li wê dê tî dibe da. Ez dibêjim Egîd, Li gor min tiyê xilas dibe çimkî wateya peyvê wisa ye. Çi dibêje? Çalekiya heyîna bihêz. Gal vêdê hêz e. Ev çalekiye li vêdê lazim e heyîn hebe, çalekiya heyîna bihêz. Egîd, Aha, li vêdê çalekî heye. Dayîn nîne. Dema Egîd paşgirêkî digire, pêvekekî digire, tawandekekî digire, li wê dî çi dibe? Dî kî cihê dengê xwe bide, ne cihê wateya xwe. Cihê dengê xwe dide dayê Egîdê. Egîdê. Me, egîdê me, li dê tî cihê xwe dide dayê. Ev andina li vê dê weko din tê zanîn di rastiyê de tî ye. Em dizanin deng çêke guherdar in. Ev li vê dê dibe av e, dibe tiştek dibe. Li vê dê giştdar e, li vê dê çalekdar e. Çalên pê giştî. Anî. Yanî di zimanê kurdî de mantiqek wekû andina paşgîra ka lêkera yan jî kardêra nîne. Erê tiştek ku sah tê nivîsandin. Ema çima hatiye nivîsandin? Sebebê wê çi ye? Lazim e em vê bizanbin niha em vê dibêjin. Em dixwazin behsa tiştek dijî bikin taybet li aliyê buhta em bêjin behdênan aliyê Colemêrgê, şûna tiyê de taybet dimenên pîvanên de pir cara hetê bikar anîn. Gelo ev qanûnek zimanî ye, rê zimanî ye yan jî di deva de bi demê re pêk hatiye kan temaşe bikî. Dirêjahî. Kurtahî, bilindahî, vêlahî, meznahî, şîrînahî. Gelo ev hî niha li vê dê di rewşa heyî de cihê tiyê digire? Ev qanûnrê zimanî ye an jî çawa çêbûye ev hî me got he Pêkçêker e, he barometra qirika kurdî ye, he kombînasyona heyînê sembolîze dike, li vê lê he paşgira sazker e jî, he nîv deng de nîv siwar e jî, li vê dê paşgira sazker e jî kar temaşe bike. Dilê jî a hî, li vê dê a hatiye. Ayê dirêj û hî bi hev ve girê daye. Baş e ka na çalekdarê bikarin heval no dirêj tî hem al ket hem al ji vê dê ket hem jî nav paşgir safî bî. Kurt tî. Hekema ewê dikî bîyo me gotîbîya kurtahî. Feke. Kurtahî. Wata îhtîmalek pir mezin hevano çê lêkolînê ye. Em felsefa wê dikin. Em tespît dikin. Em dixwazin hûn lêkolîn bikin. Çê lêkolînê ye ema îhtîmalek pir mezin li gor zagonên zimanê kurdî li gor di peyvê de safîtî pêk tê. Li vê dê

Di cihê taybet di dersa Paşgira Sazkera Çalakdar de gotiye, Kurdî weke kurdî tê nivîsandin. Eva no mel wê dê şaştiyek kiriye. Lazim e kurd, kurd qisa yanî li vê dê tî dibe navbeyên kar tî. Kurdî tî.

Wekû dawiya dersê xwe em dixwaze tiştekî bêjin. Li vê dîs tîna tî heye. Baş bala xwe bik yanî baş temaşe bikin tîna tî. Li girê mirada yanî dibêjin Göbekli Tepe tînên tî hene. Tî li vê dê çi dike? Tî li vê dê Çalekiya jiyanê sembolîze dike. Çalekiya jiyanê sembolîze dike. Li girê mirê de ew perestgah çi dike? Çalekiya jiyanê pêk tîne. Sembola wê çi ye? Sembola wê tî ye. Wata, ji beriya Sûmeran bi dehhezaran sal Kî di nav kurdan de dengê çalekiyê ye û hatiye bikaranîn. Ev ziman zimanê wî zemanî ye. Cihê lêkolînê ne. Divê em lêkolîn bikin. Em îro guhatin dawiya dersa xwe. Di dersa were de em ê du paşgirên sazker bi hev re bikin. Em çekî lezaxa bike. Paşgira sazkera Kiçdar, ik, û Delaldar, ok. Heta bi wê dersê bimînin xweşiyê de bi xatirê xwe.